דאס ניינטע קאפיטל, א פלאם פייערדיגע ליבע צווישן דער אייזערנע באלקאן און דער רויטע לאדן. דער אייזערנע באלקאן און דער רויטע לאדן זענען געווען פארבינדן צווישן זיך נישט נאר מיט קריג אליין, נישט נאר מיט קנאה, מיט שנאה, מיט נקמה און מיט שלעכטקייט. דעם אייזערנעם באלקאן מיט דער רויטע לאדן האבן אחוץ דעם פארבינדן צוויי יונגע הערצער מיט די שטארקסטע קייטן פון די ערשטע זיסע צויבערליכע ליבע. נישט איין מאל האט דער אייזערנע באלקאן געשיקט צו די רויטע לאדן הייסע פלאם פייערדיגע בריוועלעך, און די רויטע לאדן האבן געענטפערט דעם אייזערנעם באלקאן מיט זאדיגע ווערטער, מיט ברענעדיגע אויגן די קלינגעדיגע קישן, דער אייזערנע באלקאן האט נישט געקענט לעבן אן די רויטע לאדן, און די רויטע לאדן האבן פארגאסן הייסע טרערן, און זיי האבן נישט געזען פאר זיך דעם אייזערנעם באלקאן. באריס פרידמאן און ראזשע פורמאן. וואָס זענען פֿון קינדווײַז געוואַקסן אונטער איין דאַך, דערצויגן געוואָרן גלײַך, געלערנט בײַ איין לערער, האָבן זיך די ערשטע יאָרן פֿײַנט געהאַט אַזוי שטאַרק, אַז נישט איין מאָל האָבן זיך איבער זיי די מוטערס צווישן זיך געקריגט און געריסן. באָריס האָט תּמיד בײַגעקומען די קליינע ראָזעטשקע און האָט זי אָפֿט מאָל געשלאָגן פֿאַר איר וויינען. פאר איר בלאזן זיך פאר איר גדלות און אלע אירע אנדערע מעלות וואס זי האט געהאט בירושה פון איר טאטן. באריס, פארקערט, איז געווען א פרייליכער, א לעבעדיגער, א געזונטער יונגאטש און האט נישט געקענט סובל זיין רוזשקע'ס קוויטשעדיג קעלעכל. און האָט נישט געקענט אָנקוקן אירע שטענדיקע פֿאַרװײנטע שװאַרצע אױגעלעך, ביז ער האָט זי גאָר אױפֿגעהערט, ביז ער האָט זיך גאָר אױפֿגעהערט מיט איר צו באַגעגענען. און אַזױ איז אַװעקגעגאַנגען אַ צײַט מיט יאָרן. אין דער דאָזיקער צײַט איז ראָזע געװאַקסן אַלײן, אָן חבֿרטעס, אָן באַקאַנטע, און אירע יונגע קינדערישע יאָרן זענען געגאַנגען זײער אומעטיק איינפאך און טרויעריג. די מוטער איז געווען פארנומען פריער מיט פאליטיק, פיר מיט פלאטקעס, נאכדעם מיטן פראצעס, און צולעצט מיט דעם אייזערנעם באלקאן אין וועלכן זי האט קיין אויג נישט אראפגעלאזט. און דער פאטער האט איר פון קינדווייז אן באוויזן אז ער איז א פאטער, און פאר אים דארף זי דרך ארץ האבן. זעלטן האָט זי זיך געזען מיט דעם פֿאָטער. קומענדיק פֿונעם שרײַבער, האָט זי אַלײן אָפּגעגעסן און גענומען זיך צום ביכל. צום פֿאָטער אין קאַבינעט אַרײַן האָט זי מורא געהאַט אַרײַנצוטרעטן, סײַדן אַ מאָל באַגנבֿענען זיך, חוץ פֿון אַ מאָל זיך באַגנבֿענען דורך אַ שפּאַרונקעלע, כאַפּן אַ קוק און אַנטלױפֿן. מיט די מוטער האט זי יא ליב געהאט צו זיצן און דערציילן איר מעשות, נאר מייסטנטייל האט די מוטער פארבראכט ביים פענסטער קוקנדיג ארויף אויפן באלקאן, און אין יענע צייט האט מען זי נישט געטארט אנרירן און איבערשלאגן איר די געדאנקען. און נישט איינמאל האט ראזעטשקע געכאפט פעטש פון די מוטער דערפאר. פֿון דער מוטער, דערפֿאַר, װאָס זי איז געקראָכן צו איר דעמאָלטס, בעת זי איז געזעסן בײַם פֿענצטער און געקוקט אַרױף אױפֿן באַלקאָן. פֿון דעמאָלטס אָן האָט שױן דאָס קינד געװוּסט, אַז װען די מוטער זיצט בײַם פֿענצטער און קוקט אַהין, טאָר מען צו איר נישט צוגײן. ערשט דעמאָלטס, אַז ראָזע איז אַלט געװאָרן דרײַצן יאָר און איז שױן געגאַנגען אין פּאַנסיאָן, איז ער געוואר געווארן וואס באדייט אט דער דאזיגער אייזערנער באלקאן, און פארוואס קוקט אהין די מוטער מיט אזא פייער. וויפיל שרעקליכע זאכן האט ראזע זיך דעמאלטס אנגעהערט פון דער מוטער, פון וויפיל שלעכטיקייט, פארדארבנקייט און אומדאנקבארקייט איז זי געווארן, איז זי געוואר געווארן צו דרייצן יאר מאַמעניו, טײַערע מאַמע, קוק גאָרנישט אַהין! און אַלײן פֿלעגט זי זיך פֿאַרגנבֿענען און כאַפּן אַ קוק אַרױף אױפֿן באַלקאָן און לאַנג-לאַנג קוקן אױף די גראַבע מאַדאַם פֿרידמאַן, װי אַזױ זי אױף די גראַבע מאַדאַם פֿרידמאַן, װי אַזױ זי װאַרפֿט זיך אַרײַן אין דער קאַרעטע אַרײַן און פֿליט אַרום צװישן די קלײטן און ברענגט צו פֿירן אַהײם פּעק מיט סחורה, מיט עסנװאַרג, ווי אזוי געסט פארן צו פארן אפ, און זיי, די פורמאן, קוקן נישט אן כמעט די ליכטיגע שיין, קיינער פארט צו זיי נישט, און זיי קענען זיך מיט קיינעם נישט, און אין שטוב פירט מען זיך ווי ביי דעם ערגסטן קבצן, דער פאטער טיילט אריין, טיילט אליין ארויס אין מארק אריין און נעמט אפ חורבן בארידענע פון פלייש פון זאלץ און פון ציפעלעס און אמאל צובייזערט ער זיך אויף די מוטער אז זי פאלט אריין אין בעט אריין און באוואשט זיך מיט טרערן די פארגעסט זיך שרייט אויף איר די פאטער די ווילסט מיך בטלות שטעלן איך זאל דארפן גיין איבער די הייזער איבער דיר די אויסברענגערן. אלע טאג א האלב פונט ליכט, ווען פארמאגט דאס אלע טאג צוויי פונט פלייש? ווער פארמאגט דאס אלע טאג צוויי פונט פלייש? גענוג איינמאל אין טאג עסן פלייש, ביי אט אזא הייקרס. עס איז נאָך קאַרג, װאָס די קעכן באַגנבֿעט מיך אַלע טאָג, אַלע שעה, אַלע מינוט, אַלע רגע, און מע צעטראָגט מיר די בײנער פֿון אַלע זײַטן. מע ראַבעװעט, מע גזלט, מע רײַסט מיט, מע רײַסט פֿון די הענט, און קײנער זאָגט נישט קײן װאָרט. די מוטער ליגט מיטן פּנים אין קישן, און די טאָכטער זיצט נאָענט נעבן איר און ציטערט, װי אַ שעפֿעלע. זי האט מורא אויפהייבן די אויגן און איז זיך מחיה וואס ער איז שוין אנטשוויגן געווארן. דער פאטער הייסט ביי די דאזיגע צוויי פרויען ער, קיין אנדערע נאמען האט ער ביי זיי נישט. שטיי אויף, מאמע, ער איז שוין אנטשוויגן געווארן און ליגט שוין אויף דער סעראטענע סאפע. טײַבעלע שטײט אױף מיט רױטע אױגן, און צװישן די מוטער מיט דעם טאָכטער פֿאַרבינדט זיך אַ לאַנגער שמועס, נאָר שטיל, קױם װאָס מע הערט, און אַלץ, פֿון אַלץ װערט דאָ איבערגערעדט, װי אַזױ זי, טײַבעלע, איז אַמאָל געװען גליקלעך, װי אַזױ זײ זענען אַמאָל געװען רײַך, אמת, זיי זענען אצינד אויך נישט ארעם, עס קען זיין אז זיי זענען אצינד רייכער ווי אמאל, נאר זי ווייסט עס נישט, דאס ווייסט ער, ער האלט דאס געלט אין קאסטן, אין דעם אייזערנעם קאסטן, דארט ליגן אסאך פאפירן, וועקסלען, דאקומענטן, באנקאווע בילעטן, משכונות, געלט, און נאר ער אליין גייט צום קאסטן, ער האַלט בײַ זיך די שליסעלעך און זי האָט מורא צו זײ זיך צוצורירן. זי װיל אים נישט פֿרעגן. זי איז גערן, זי איז, זי איז גערן, און פֿאַר איר איז גוט, אַז ער טשעפּעט זיך נישט. און אַלץ איבער זײ, איבער אָט די מערדער, װאָס זײַנען אױפֿן אײַזערנעם באַלקאָן. וואָס איז דאָרט בײַ אײַך פֿאַר סודות? שרײַט פֿורמאַן, ליגנדיק אויף סעסעראַטענע סאָפֿע. פֿורמאַן ציטערט פֿאַר אַ שאָרך. ער האָט מורא פֿאַר גנבֿים, פֿאַר גזלנים, מע זאָל אים חלילה נישט באַפֿאַלן. ער פֿאַרלאָזט זיך אויף קיינעם נישט. אַליין פֿאַרמאַכט ער אַלע נאַכט די רויטע לאָדן, פֿאַרשליסט די טיר, און ער כאַפּט זיך אױף עטלעכע מאָל אין דער נאַכט און טאַפּט דעם אײַזערנעם קאַסטן די שליסל. אױף יעדן באַזונדער קוקט ער מיט מורא, מיט חשד. יעדער איז אים עפּעס װי פֿאַרדעכטיק. אַפֿילו דאָס װײַב, דאָס קינד װאַרפֿן אױך אױף אים אָן אַ מרה שחורה, בעת זײ זיצן אין שלאָפֿצימער און שישקען זיך שטילערהײט. װער װײסט, אפֿשר רעדן זײ זיך עפּעס אָפּ צװישן זיך, ר' ישעי' פארטראכט מיט זייער שלעכטע מחשבה קעגן אים, ראזעלע, ראזעלע, קום נאר אהער, ראזעלע, מיט אראפגעלאזטע אויגן, א בלאסע, א דערשראקענע, גיי צו צום פאטער. קום אהער, קום אהער נענטער, קוק נאר אן אביסל ווי זי האט עס מורא, איך וועל דיך נישט אויפעסן, כ'בין נישט קיין דאָס, זאָג נאָר, טאָכטער, װאָס איז דאָרטן געװען בײַ אײַך פֿאַר אַ, פֿאַר אַ דאָס? װאָס האָט איר די מאַמע עפּעס געזאָגט אַזעלכעס? זאָג נאָר דעם דאָס, דעם אמת, זאָג אױס, האָב קײן מורא נישט פֿאַר דאָס! נאָר אַמאָל, זײער זעלטן, טרעפֿט זיך בײַ אים אױך אַ גוטע שעה. ער ווערט עפּעס ווי לעבעדיקער, מונטערער און ווייכער. ער קוקט דעם ווייב אין די אויגן אַרײַן, ווי איינער, וואָס פֿילט זיך, אַז ער איז שולדיק. ער מאַכט מיט איר אַ רייד וועגן דעם טאָכטער, וועגן זייער איינציקער טאָכטער. הערסט, טײַבעלע, דאָס, איך מיין, אַקעגן דעם, ראָזעלע איז שוין קיין עין-הרע אַ דאָס, אַ פֿיין מיידל! ער וואלט שוין באדארפט א טראכט אן מכח אדאס, דאנקן גאט אביסל דאס איז פאראן, נישט קיין סאך, אזוי קיין מעשה נישט, ער טוט זיך א טאפ אין קעשענע ביי די שליסעלעך, פארשטייט זיך אויב מען וועט אונז אפגעבן אלע דאס, אויב עס וועט נישט זיין חלילה קיין אנזעצן ביי היינטיגע דאס פון פון רוזעלע וועגן. האב איך אפגעלייגט באזונדער אביסל דאס. ער קוקט זיך ארום אויף אלע זייטן, זאלסט איר נאר נישט זאגן, טייבעלע, א קינד, וואס טויג עס איר צו וויסן? אז עס וועט קומען דיר דאס, די צייט, וועט זי אליין וויסן. טײַבעלע פֿאַרגעסט זיך. זי מײנט, אַז דאָס איז אַמאָליקע יאָרן, בײַ אײַזן. זי האָט געקאָנט אַ געשרײ טאָן אױף מאירן, אַזױ אַז ער זאָל צובײַסן די צונג. זי שטעלט אָן אירע שװאַרצע אױגן אױף איר מאַן און הײבט אָן צו טענהן פֿאַר איר קינד. איך פֿאַרשטײ נישט, װאָס איז דאָ פֿאַראַן מורא צו האָבן פֿאַר אַ אײגן קינד? און בפֿרט שאַ-שאַ! הײבט אױף איר אָן מאיר צו שרײַען. מאכנדיג מיט די הענט, זע נאר ווי מען האט איר דא אנגערירט דעם דעם דאס דעם אנער, איך זאל דיך וועלן פאלגן, וואלטן מיך שוין לאנג באדארפט גיין אין די דאס אין די הייזער, דו קערסט מיינען אז ביי מיר איז פילע קאסטענעס מיט דאס, די מאַדאַם פֿורמאַן גײט אַװעק פֿונעם מאַן מיט אַ ביטער האַרץ, און עס גײען װײַטער אַװעק פֿינצטערע, װיסטע, טרױעריקע טעג, לאַנג, לאַנג, אָן אַ סוף, אָן אַ עק. די מוטער זוכט איר טרײסט בײַ, בײַ איר קינד, בײַ איר אײנציקע טאָכטער, בײַ איר טײַערע, געטרײַע ראָזעטשקע. און איר טייערע געטרייע ראָזעטשקע זוכט איר טרייסט אין אַ בייגעלע פּאָסט-פּאַפּיר, וועלכע איז באַשריבן געדיכט פון אַלע פיר זייטן, מיט אַ סך פּאַסיקלעך און מיט אַ סך פּינטעלעך. אין דעם דאָזיקן בייגעלע פּאָסט-פּאַפּיר, וועלכע ראָזע טראָגט ביי זיך אויפן האַרץ און ליינט עס נאָר ביינאַכט, ביי א צוויי גראשענדיג ליכטל ביי אייס די גאנצע שטוב שלאפט שוין לאנג שטייט געשריבן דאס דאזיקע מיין נשמה מיין לעבן מיין מלאך ראזע דאס ליבסטע ווארט די גרעסטע טיטל וועט זיין נאר א באליידיקונג פאר מיין ליבע צו דיר מיין טייערע לעבן אך פארוואס בין איך אזוי געשטראפט אז איך מוז מיט דיר רעדן אויף פאפיר, וואס האבן מיר אזעלכעס פארזינדיגט? מיר דאכט אז אין די דריי יאר וואס אונזערע הערצער זענען צונויפגעקניפט געווארן מיט זיסע אייביקע ליבע, האבן מיר אויסער שמערצן קיין גוטע שעה נישט פארזוכט. נאר דאנקן גאט, איך קען דיר פארזיכערן אז דאס איז שוין דאס לעצטע יאר, דער לעצטער חודש, דער לעצטער וואך, דו הערסט? די לעצטע וואך פון אונזער ארעסט, נישט מער ווי אין פינף טעג ארום ענדיגט זיך ביי מיר דער עקזאמען, און איך פאר, ניין, איך פלי צו מיין טייערע טייערע ראזע אויף תמיד, אויף אייביג אייביג, מיין ראזע, מיין שמעקעדיגע, מיין בליענדיגע ראזע, מיין אייביגער און מיין איינציגער פריינד אויף די גאנצע וועלט. פֿון מיר דײַן פֿרײַנד, דײַן ברודער און דײַן אױסלײזער, װאָס דערװאַרט שױן די מינוט, די רגע צו זען דיר, װאָס קוסט די ערד פֿון דײַן פֿיס-טרעט, װאָס לעבט אין גאַנצן נאָר צוליב דיר, װאָס טראָגט דײַן פּאָרטרעט בײַ זיך אױפֿן האַרץ, װאָס װעט גאָט פֿאַר דיר שטענדיק, װאָס בוקט זיך דיר פֿון װײַטן.